UPC kong ka ruah ah hi ka lung ṭha lo. Ka hawi le vialte hna ka ruah ah hin ka lung ṭha lo. Nan theih hnga dingmi cu ka nupi hi zophei si. Atu zophei chung hmanh ah hin UPC tampipi an um. Mah vialte nan sual ah nan i ngaihchih lo ahcun he ram ah nan kal dih lai hih. Indian ah a ummi zophei, zophei UPC vialte hna, UPC zumhnak a pial sualmi Khrihfabu kha a rianrang in chuak ta u, chuah ta u. Nan chuahtak lo i nan sualnak nih na ngaihchih lo ahcun Khuachia nih an hrem peng hna la, heram ah nan kal la, zumnak hi mi va hlan khawh si lo, thilri bantuk hi va hlan khawh si lo. Zumnak hi pial sual hlah u. Mi Bawipa nih duh lo. Na nu le na pa le Laitlang i zumhnak lei nan rak pial sual i US ram nan rak phan i Australia, Norway, Malaysia lei hna nan rak phan i UPC chung bu chungah nan um i a cheukhat cu UPC hi kan pal tuk cang timi hi an theih. Zumhnak lei ah kan pial sual tuk cang timi hi UPC pawl nih anmah le anmah an i theih. Nate i an chuahtak duh lo. UPC a pialmi Khrihfabu chung i um rengreng kha an hna a tla tuk. An dil a rim tuk. Vote cu nawncek chungah ai let i duhtok i a um tikah ai nuam tuk bantukin zumhnak le a pial sualmi UPC kan nu le kan pale pawl hna zong kan pian sual timi an i thei ko na tein UPC Khrihfabu chung i vi thui le puallurang i khu i zumnak le ve i piar i Jesuh kan pa kan pa Jesuh ti lengmang i pa le fapa le thiang thlarau Bible la fek thup i ai tial komi zum duh lo i zumnak le pial sual hi Nan ṭih lo maw? Nan ṭih lo. Ṭihnung tuk hi. Zumhnak lei ah nan pial caah hin nan sualnak i ngeichih sawsawh ku. Australia, Norway ummi UPC Khrihfabu vialte, Canada i ummi UPC Khrihfabu vialte, Malaysia Budu Plaza pawng i ummi budu i ummi UPC Khrihfabu vialte nan dihlak in chuahtak dih u nan sualnak i ngeichi u law pa le fapa le thiang thlarau in rian rang tein tipil in u zumnak lei ah ka hlang u zumnak lei ah apil sualmi he ram le an kalpi tu hna ding nan pastor le nan evangelist vialte hna zong kha kaltak bi u Paul nih hi hi ti lengmang mi si hi ka ṭhawngṭha he ai ral i a chim mi pawl cu chia seh si seh ti a chim lengmang mi hi nannih UPC pastor pawl kha nan an ti hna hi nan theih maw? Mah mah ka chimnak kongah hi a ka fuan mi tampi nan um a poi lo. Na minung suatnak kong ah khan ka zei pawi lo nan thei maw? He nan tla hnga dingmi hi Pathian nih a duh lo. Kan pa Pathian nih a duh lo. Zumnak le nam pialmi hi pa Pathian nih a duh lo. Biatak khi kan phuan a herh cang. Makha chim le ca kan duh hna. UPC kan unau vialte nan nan sualnak i ngeichi u. Pa le fapa le thiang thlarau i tipil in u. Khuachia man nih rako luk a ngan pali som som ruk le pakhat chung chung chung zong ah a ti mi cu khuachia zong nih avei lo ah Nangmah cu Pathian Fapa na si. Luk a ngan pali sawmli le pakhat luk a ngan pali sawmli le pakhat chungah hin kan zoh tikah khuachia man nih nangmah cu Pathian Fapa na si.